Trend loko u post second trend a yi vulavula hi hi like swilo leswo landzelelana hinkwaswo swi ri ku trending swi vulavula hi ku khendla khendla oho esan ma vona leswiya swa swa swa swa swa ku khendla khendla ne mm. uh, like ko va problem swi ve swi swi kotlana ma ma ma students mm. leswiya swa swa vutlhandlangetla a a no a no huwa mm. se mi kuma ku problem hi mhaka ya ku uh ku na leswi ni nga tshama ni swi posta se swi endla ingaku mm, na na na na swimila a ni na tlo hambi ku ri vukhendla khendla loko ni ta ku ni ya khendla kwihi ni swi sungula kwihi ka ka ka mani leswi nga endla ku swi fikelela laha ka ka in fact a swi a swi vangi joke ka vanhu se mina ni ni tsakisiwa hi ku yini vanhu vo talo eh swa va khumba ne ivi ni nyanya ivi nyanya ku khendla eh, eh, ni nyanya ku ku ku phikelela swo swo khendla ka ka ka ka ka social media oze se a ni swi vindzile sweswo yini ni ku ku na vanhu van'wana like na swi twisa va nga to eh, se majojo do penga hi mo ni nyika ta example hi vanhu vo fana na vo g one um a ku ri vanhu lava va ku loko va swi vona ni loko va ni kuma message kumbe call ya vona Eh, ku nga ri vo tsena mara munhu un'wana na un'wana lava ni swi tivaka ku exi eh, vanhu lava e, e, okay i vanhu va njhani ehenhla ka vutomi bya mina a ni nga khomi kumbe ku ri ku hlamula tikholo ta vona matsundzuxi eh, a ni nga ri na lexi a ni ta xi vula xo twala um ku a ni nga ta wa swi vula ku a no va ku beni ka joke ma ma matsundzuxi um a wu nga hleketi ku loko swilo leswi a wu swi endla because now they were coming with a huge like na a huge negative influence uh, swi ta onhela na na G1 and because brand ya we majojo na G1 they go together generally ani endli sense A ni twisa.
A wu loko zo u tshika ti calls a wu nga hleketi ku loko jiwa ni ku fonela. Oh a yo tsena.
Eh, ni vula ku na vanhu vo talo ni yo kombeta hi yona mara ni vula ku na vanhu vo talo lava loko a vo ni vutisa ni ni swi twa ku ni nge va byeli nchumu swo twala reason why ni ni ni tika ni ni stika ka yena i mhaka ku na yena he received a blow out i yini blow out yi rhandza ku xilungu eh, a heavy blow ya xilungu xo twala heavy eh, blow in Eh, leswi swa ku na ni ayi a hi vulavuli ni xichangana a wu se u hlamusela marito swi ta hi tikisela um loko u karhi u u trenda a ku soriwa yena ku why u trenda ku nga ri na swakudya yena a ri kona na u- ma swi ta ku le na- eh, na- na- tenda. ni kombe sorry ni kombe hi nga hi- mi nge se heta ni a ni nga ta swi mexena ivi swin'wana swo tani mi nga swi vulanga um hi leswiya ni nga swi vula like ku mi kuma ku ku na vanhu ne lava va a va a va ni tivi na G1 vanhu vo tala ni mi byela ntiyiso a va yi tivi va va vo G1 va vo G1 wa wa wa mafenya kumbe wa ka T_V leswiya ma swi tiva ku mi swi mi- mi- mi swi vona hi yini hi loko munhu a a a a a a va vona ni swi vona ngo hikuva ni ni tshama ngopfu na na vona ni mm. munhu a a va languta so a hleka hi ndlela yin'wana ma ma sitses mm. eh once u languta G1 ivi u hleka ni mm. a wu va tivi eh, eh, u tiva makhentsa
loko wo u karhi u trend so ni makame that time ivi a delete tinsimu ta wena yes swi khome njhani
kahle hi ku va ni byeli
um eish hi vulavule swilo swo tala like ni kombela ku ka ni nga swi humesi a a vanhwini hi vulavule swi swi swi hi vulavule swilo swo tala like swilo swo tala swinene hi mayelana na na na na na swona swilo leswiya.

sound system tihunyi na 5000 rand muganga premium u chayela hi ntsengo wo sukela ka 130 leyi ku nyikaka 10000 rand muganga super premium ya ku nyika 15000 rand yi tlhela yi ku nyika vanhu va ntlhanu vo pfuna loko u joyina hi mali yo sukela ka 150 rand ntsena muganga cash only benefit u joyina hi mali yo sukela ka 110 rand loko u ri xirho u nga engetela 50 rand ntsena u joyina muganga unveiling benefit vuxokoxoko byi le ka 064 755 56 74 kasi eka website hi vakhandlegroup.co.za rhumela rungula eka info at vakhandlegroup.co.za vakhandle group we are family